loko a ku xipuku xi kona mm. i vula xi xa muxaka wo fana na yini okay a ni ta n'wi hlamula a nga tlha a vuya kwala loko a ku xipuku xi kona i vulavula hi xi xa muxaka wo fana na yini hi leswi mani la ku ta vutisa loyi a taku na swona leswaku nhunguvani i nciyi a ni ta kota ku xi hlamula mara loko yena a ku nhunguvani a nga koti ku vula ku nhunguvani i xi xa muxaka munhu eh. a yi hlamuleki yaleyo yi tekiwa hi ndzhundzu ndzhundzu leyi i xilo lexi xi va ku loko n'anga xi yi tekini xi va xi ri ka yini ni nga n'wi hlamula kwalaho okay a va lava ku hlamuriwa xivutiso xin'we hehleni ka swilo leswi a swi hlanganisaka hi nqondelo hmm. loko a ku ta yena a hi byeli ku u vula yini leya murhi leyi na yi tiva ku murhi a ni hina hi tirha hi murhi hina na tingana hmm. hi vula yini ku a ni swi koti ku endla yini a kongomi ku loko a ku why tin'anga to tala hi nga vuli ku a hi swi koti ku endla yini iyo famba a lava yini xo a endleliwini xi nga vi xona na ni nga kota ku n'wi hlamula um a swi xivutiso xa yena hi ku ya hi mina a xi kongomanga hmm. And loko a vulavula hi Vukreste byo karhi hi ku ya hi yena a tlhe a ku demon loko a kota ku vula ku demon i i xini Mm. ingaku ni nga kota ku n'wi hlamula a hi swona Hi swona. a hi swi tivi ku mundhawu loyi a vulavulaka hi yena kumbe wo ta u tsakini kun'wanyani kumbe a wu tshami kun'wana xitulwini wo jika wo ku e wa u ba mati hala u fika u kuma ku tshame mindhawu la xitulwini se u vuya u la ta n'wi susa kumbe ko va mindhawu loyi wo hlangana na yena ndhawu leyi a fambaka yo a rhandza ku famba ya kuma ku yimi kona a hi swi a swi hlamuleki phesweni mi nga kaneta loko munhu o mi omi nhloko
mo tita tinyoxo fani mi nga deleli

Hi mina Cynthia wa ka Mafenya, hi mina Fulani wa ka Khosa. Lani na Soli Makamu, ni na Jiwani, ni na HIV Makhense, ni na Rivalani, Benson Makhense, sweswo hinkwaswo mi swi tivaku hi hi kulukumba loyiwani. So ha ya mahlweni, n'wina ma ma ma ha ku yi kumaku namuntlha hi le ka episode number five. Ku na ti-episode to tala leti nga le ndzhaku la, loko mo ka mi nga yi twisisi namuntlha hi kombela mi ya kona mi ya mi ya swi vona kona mi tlhe mi tale hi kota ku yisa mahlweni kahle so ku va mi kota ku khomanisa kahle um ka xivutiso lexi hi nga ka xona sweswi ku mi kota ku swi twisisa loko hi khe ya mahlweni ma boheka ku ya ka episode number four hi vutiso a ni nga ta mi vutisa nakambe um question ya ya la mi nga gina kona ni xoku mi nga va ma tsundzuka kahle yes ni kombela mi qhuveka kusuka kona a ni nyikiwa maribye man'wanyana ne emprofeta lava va kereke ya zion Zion leya ya ya xigubu. Iya, ya ya ku jika. Okay. A ni na na ZCC i Zion Christian Church. Yo, So, ya, ya, yeah. leya ya ku jika, ya.
Okay. Mm, um,
okay mina a ni nga swi koti vhele a- a ni nga ta jika anyway hamba no swi kota hi ku a ni karhata hi nsululo a Okay.
so a ni tlela na buda am ne loko ni tlela na buda am siku ra kona ni ni kuma khandlela ne yeah. uh, mathu na na mamasi okay ya ah. minyuku yi tayele ku komisa yi ri tayela i tayela ne mm. e mara ni tsakisiwa hi ku okay a ka ha ku lova lavaya okay se ni chela ni chela swilo leswiya laha matini ne mati ma thyaka ni nge se ni nge se hlamba e ni rila na ha ri ku rileni ku famba gezi ni nge se hlamba ku sala makhandlela lama ma ma tayela malayitini ma vo se ni hetele ni hlamba ni hlambela kwini kusuka swisululwani luwani ne ya loko ni hlamba Ivi ni heta ku hlamba vhele a a ve ti ri e makhandlela lama ni fanele ni nga ma timi ma za ma hela hi moxe a ma pfurhi hinkwawo navusiku ne wu sungula nsululwana ene mi nga rivali ku e.
Loko mi sungula ku hlamba a wu a. a wa ha ri kona sulu a wu ri kona but u nga ri bede se loko mi heta ku hlamba situation a yi ri njhani um loko ni heta ku hlamba a ni right hi nkarhi luwa um se ni ni boha hi sulu luwana xikarhi ka siku e swa boha hi sulu luwana wukulu exanen jambi phati yin'wanyani ne okay ni ta yi hlamusela as time goes on Sin byela Buda Amne ni ku dide nge se a ni sungula. Eh, Buda Ama di tshama ka yena because mi a ni ri mahlweni ka do hi xitandati. So loko do di fika loko di va ka grade 11 loko di va ka grade 11 mi a ni va ni kha ni ti dyondzisa swi swa ka grade 11. ni ri mahlweni ma swi se December liya hinkwayo u kuma ku loko se swi sungula ne hina se hi le ka ti chaputara kumbe vo chapter six ya whatever hi va ku hi kha hi dyondzisana swona se a hi tshama swin'we full time hi ku rhandza ku a hi dyondzisana hi ti inana na le ka grade twelve tidyondzi swilo swa ka grade twelve ta ha ri ka grade eleven loko ti heta ku tsala swa ka grade 11 ti vhe ti sungula ku dyondza swa ka grade 12 hi a kaya ma vona se a swi ni pfuna na mina because a swi ni endla ku ni revise yes se hi yo reason leyi a yi tlelaka ni lava ku ni ni explain-a reason ya ku why a ti tlela ka yena ku n'wana a nga twa nga vuyisati Yeah. se evusekeni di tlula a a laha a hi tlelaka a ku ri na xitofu xitofu xa leswa swa ti i four plate so xi na laha ka oven a ni tivi swa masiku lama ne mara xa khale a xi tlhe xi va na le hansi ka ku hoxa mapana so maribye lama a hi ma hoxi laha ka ku hoxa mapani ne loko ni ni di byela di jampa di jampa kusuka mibedweni ne di jambela le xitofini ti fika ti pfula ti humesa maribye lama ve te ni ri ni ri luma ri ni ri munyungela ku fana na na na sweet la non'wini ne ni ri munyungela sulu luwa wu nga heli ka va fona va fonela mfundhisi maswanganyi k w va ni teka hi movha wa vona va ni heleketa xibedhlele a tlangelani a tliliniki a tlangelani a tliliniki tlangelani va fika va ni vekela xi xin'wana xo vekela laha a ni tiku ve yini xa oxygen nyana va ni vekele xilo xa vo ma thirty minutes ne se ni swi twa va se ni right loko va ni susa xi vuya swi vuya loko va ni vekela xi lexiya ni va right se va ku i boti swi lava u endla pulani because xilo lexi i xa vavabyi. so a ni swi twisisi va vula ku mi endla plan ya njhani cause na a mi ri muvabyi by nkarhi wolowo Eh, marito lama nga ni vavisa ngota swa ni makhuta ni va ku xi lexi i xi endleliwe vavabyi se ni ku problem a ni na mina muvabyi na hava ku swa wena a swi serious iyo i a ku ri tinese leti a ta ku tlelela Ku yimela vayimani loko va ta ku chuchekeni. Okay. To ku ene hina hi lava ku ya ku tleleni hi ku a wu tangi ku bebuleni. van'wanyana kwalaho ka tinese tetiya a ni ma swi ta vanhu va nge fani mm. va hetele va ni nyika dyin'wanyana dya ku vekela wena mara u dyi pressa hi voko ti kha ti eyi va ku loko swi ta ni wo dyi popela laha then loko swi swi yima u ta relax-a nyana. Ni twe pope leri za ri xa. A ni hlambanyini nkarhi wa kona ni ku ni ku ni nge he tlheleli tliliniki ya le Tlangelani na siku na rin'we. Ni yo vuya ni swi vona ku ni kwatele tliliniki ene u ta kuma tinese leti a ta ha tirhi kona. Se ni swi vona ku yo ba ha ri ma swi twisisa? E so va ni yisa laha tliliniki liya the following day a ah, siku leri i siku leri ku nga humelela xitori xa ku fana ni xa xa ri ntsumi rin'wana ra nkosi wa lockdown ra ku a ni ri xo ku na fa se ni boxetela ni boxetela swihundla swo tala se a se ni sungula ku blame xikwembu lowu ni kuma ku na hanya the following day Um, ku hanya ka ntekelo eh ana plus ani ni prophet wenu ku ni ya kufeni masisi se lo moya u hela no tibyela ku okay se ka ka ka vayiwa anyway se ni sungula ku vuletela a yini a ku ri mina na yini yini so ebe buda am uh, uma khodini marito lama ka interview ya yena buda am i munhu un'wanyana ne uh, that's why Ni hlekini mina hi nexe loko ni ku, Mina na Soni makamu loko ho va hi ri two, a ku na la nga hi tlulaku hi maths tiko leri ra ka hina hinkwaro. Loko munhu a dyi languta swi endla va dya chandza mara i ntiyiso leswi a dyi swi vula. Ndzi tlharihe ngopfu. ene byi nyikiwile ko va ku a ni hina vanhu hi na problem nkarhi wun'wanyana ya vanhu lava va va ku ti-role model ta hina mi kuma ku va hi misleader swi nga ku hoxa na le ka liya mi nga ni vutisa yona ku ni tshama ni tirhisa swin'wanyani na wa swi vona so loko ni yi vuya va ku ni fanekele ni ya ka counseling counseling ya kona a ni fanele ni ya ka pastor sweswi i doctor mara a ka ha ri pastor maswanganyi K_W loko ni ya na madyambu wa kona ne. ni ri confused nyana okay va swi vonile leswi a swi humelela tolo na madyambu va twa na swihundla leswi a ni ri ku swi boxeni va swi vona ku okay this person a ka ha ri yena so u need-a counselling a ni nge se tshama ni khanseriwa and a ni nga believe ka counselling okay a ni ya mo a ni nga believe ka counselling ma vo se va ni yisa laha ka ka K_W Maswanganyi. va ku yi fika yi ni khansela se yi ni fika yi ni pfulela vhesi yin'wana yi ni hlayela yona ne yi tlhela yi ni chumayilela mm, mi nga va ma hi tsundzuka vhesi ya kona ni yi rivele
mara na swi tsundzuka ku a yi vulavula hi ku xikwembu loko no xi tshemba xi nga rhistora vutomi bya mina so the main thing lexi a va xi vula ne a va ni kombisa ku the word restore ri suka kwi ene ri vula yini ni kombela mi khoma kwala mi nga fika kona um vayingiseri a ri ka channel ya hina ya ya number one misava hinkwayo mina sinta wa ka mafenya a ri ndzeni ka swivutiso leswiya hi nge ti ingaku loko va swi vutisa botsoli va swi siyasiya kun'wana na kun'wana mara hi la ta nghena ivi hi tiva botsoli hinkwako la hi lavaka ku va tiva kona

Simon G Trading, UGM Tax and Accountants. Eka mabindzu lawa ya nga kona hi ku endlela monthly bookkeeping tax returns tax registration na annual cipc returns go kuma vukorhokeri bya hina tihlanganise na hina hi ku tirhisa email address ya samng07 at gmail com kumbe u yi bela riqingho eka nambara 072 970 7053 kumbe u tirhisa nambara 060 3848 075 samng trading ugm tax and accountants Wa tiva Joni a ya ha fani na khale, Simon Mokbeni Transportation yi ku teka ku suka eSaselamani, Malamulele, Vuwani, Giyani na Elim va kongoma na wena eGauteng va tlhela va vuya hi siku rere, wa nga ha twa, titsarisela vutshamo byo famba na hina u hi bela riqingho eka nambara 079 344 1435 kumbe 071 563 1957 u nga hi inbox-ela le ka Facebook, Simon Mokbeni, Joni a ya ha ri kule.

xo ka mi xi ku dlaya loko ni ku ni kombela mitlhembi ya kambe nkarhi lowu tani no bayiza okay eh, a hi ri mavhengeleni a hi ya mavhengeleni so ni ni ni khensisa ku va mi mi mi swi twisi mi tlhela mi vuya na mina haleni A hi yiseni mahlweni na, na, na, nakambe na Botsoli, hi twa leswi a va, a va hi khomeli swona, um, leswi va nga hi khomela swona. Mo ni swi vurisa sweswo. Etlhelweni ka xitori xa Doctor Maswanganyi. A hi yeni mahlweni laha. Okay, Doctor Maswanganyi va fika, ku ri Pastor nkarhi luwa. Va fika va ni pfulela Bibele, ne? okay mina ni ni believe ka xikwembu kusukela khale na ha ri ntsongo cause ni kuli kaya mhana mi va kha va nghena kereke na ni va favor ngopfu mhani ma vo so ni tikuma ni ni ngheni kereke na ha ri ntsongo se swilo swa xikwembu i swin'wana leswi ni nga kula ni kha ni swi xava swinene uh, so ni kombela ku ku kumfasanyana a ni swi lavi ku vutisetela ti-question ta so ndzeni ka loko mi khe mi hlamuseta xitori xo fana na lexi mi nga ku xi hlamuseleni mara kun'wanyana hi ku swivutiso swa mina ni swi teka ndzhaku ka nkarhi wo leha ni pfa ni twa nga ku ti-question tin'wanyana ni le ku tirivaleni already tin'wanyana leti khumbaka swin'wana leswi nga ndzeni ka interview ya hina vanhu vo tala loko va va ze va va rhandza Xikwembu swo fana na Xikwembu okay kun'wana na kun'wanyana laha believe ya munhu yi n'wi komba kona it's either i n'anga kumbe i muprofeta kumbe i Xikwembu ku tala ku va ku ri na situation yo karhi leyi nga n'wi endla ku a vha ku hawa mhani van'wana vutomi bya mina byi khoma na blind. Swi fana na loko mo tshuka mi vabye nkarhi wo leho hi mhaka swin'wana swa swo karhi ivi mi ya ka muprofeta wo tala swi fana na leswi sulwana a wu mi bisa hi swona ni xo ku loko a ku humelela din'we ntsena a hi nge a ku ri n'anga for example yi fika yi mi ba yi vhehela yi vhehela siku leriya i nhloko ya n'wina swi nga endleka maybe na namuntlha mi ta ku ya dimani loya wa sipana hi mhaka ku va a mi endle leswiya a hi tlheleni ka timhaka ta xikwembu xi nga xi ri kona xi lexi nga endla ku n'wina mi tikuma mi Mi rhandzi Xikwembu swinene from ka age leyi mi vulavulaka yo. Hi xona lexi ni nga ku xi hlamuseleni. Okay, mo Yeah. mo mo chuveka. And then loko ni fika lana a ni boy okay point ya mina ya ku ni ni kule ni kha ni chava Xikwembu ne a ku ri ku a ni boheka ku va yingisela hambileswi a ni kwatile. Okay.
Ma swi twisisa? Yeah. So I listened va vulavula ne. ni kuma ku a ni nge se tshama ni swi twa hambileswi a ni swi tiva ku xikwembu xi kona xa hanya like me me ni believer ku na communicate na na na xikwembu hi kosa because loko ni chayile no khongela ni ku mi ni chayile la mali na yi kuma se swi endla ku se swin'wana ni fanele xi byela kunene hi ku hi ku swi khotsa ku a kasi ni hi nga bostani ku mastises so a ni ri na that that thing ya ku na communicate na xikwembu mina ni titshembi ngoma vo mara laha ni swi twa ku ku vulavula xikwembu ni ni sure ku na ya ya ya ha swi tivi ku hi a yi ku yini e pastor Yi vulavula hinkwaswo leswi ni lavaka ku swi twa. Um moya wa mina leswi a va nge i soul hi hi xilungu ne wu tlhavuleka i ni swi tiva ku ri hinkwaswo leswi yi swi yi swi yi yi swi vulaka ne swa ni chavelela a ndzi se tshama ni yi byela ku i i i yin'wani ya lava va nga restore-a. hi vutomi bya mina hi vhesi ya yona liya yo vulavula hi ku restore ku xikwembu xi ta restore vutomi bya mina ne eh, ni kombe ku swi vula ene ni kha ni twiyo eh, eh, ni restoriwe hi hi dr k w maswanganyi Uh, ndo vuya ni tshika i kereke ya g f c c ni ya nghena kun'wanyana because a va rhandza leswa swa ku hi praise and worship ne va ku hi ta mahlweni hi ta yima ene mi ku yima swi ni nyika problem yi kulukumba ngopfu ku yima nkarhi wo leha ma vo ene loko ni tshama hansi va ku i sathana xa ni tirhisa swi ni tshikisi kereke sweswo se loko yo mi vuya sweswiwani mi nge he ta la mahlweni ni ni ni nga ya if va ta swi twisisa ku loko ni karhele ni ni ni ya ni ya tshama hansi se laha a va nga pfumeli Ku aniya mara ni fika la ni karhala kona ni ya tshama hansi va ku xihlangi xa xihlangi vakhegula va yimile ene vakhegula a ni van'wana va tirhisa swilo se va boheka ku yima va nga karhali se loko yi vulavula na mina hi khosa ne ni swi twa ku okay xikwembu xa ha ni lava ku ni a a ni ri hava nchumu xa ku Ni ta ku ni hanyela xona swona swa ku va na sweswi ni ta ku na a ni sweswi ni ta ku ni hanyela ku ni lava ku humesa yini yini yini xa music ni a a ni ri hava nchumu a ni nga ri na album a ni nga ri na nchumu wa swi twisisa so ni nga ri na mali that's why ni vule ni na ku na exikolweni a ni nga ha afford nchumu se a ni twa a ni twa. ni nga hanyeli nchumu wa swi Yeah. mara yo yi ni motivate like ni titwa nga ku na reason ya ku ni hanya ni nga ni nga swi tivi ku i yini reason ya ko hi leyi nga endla ku namuntlha wo ni interview eh, le a yi- a yi- a yi ni inanela yona Okay. a ku ri 2006 ne Yeah. se loko yi heta ku vulavula na mina laha ne se loko ni ya kaya ne ni fika ni swi vona ku okay ni dyini maribye a ku va na ku cinca u swi ziza ni ribye leri a mi ri munyungela mi ri phela kumbe a mi ri gari ya u fanele u ri munyungela like nsululwana u za u yini se loko mi hete ku u ri phela Alright. e se Ni swi vona ku okay ni dye ni maribye se hi loko ni tshame ni ri one ne nsolo lwani a wu yimangi ne mara loko se ni ya ni ya ka Mheza luya ni ni hambileswi ya nga fika a a yi fikangi yi ni byela leswaku wena u ta va yini yini yini yini mavona se yi lo fika yi ni pfulela bibele. yi ni byela rito masizisa ne i swi vaka okay hambileswi yi ngo fika yi ni byela rito ne a xi ni chaveleli ku tlula ku tiva ku um loko ni phutsa xibakelo so ku za mahiselo ya mi nga tiyi mhaka ku va tlanga hi mina navusiku ni ha matimba masizisa se ni sungula ku swi vona ku okay um it's better ni tshika kereke liya a ni nghena yona oh
okay okay a mi nghena kereke yin'wanyana Eh, liya ya- Ya ya- Zion. ya ku jika liya before mi ta ka liya Eh, se ni ku swantswa ni yi tshika kereke liya ne okay le a ni yima ka ku mhantsongo wa mina a yi rhandza ngopfu ku profetiwa sa yi ta vuya yi ku byela ku wa ta ve ri mani mani u ta ni endla yini yini se ni za ni navela ku lava ku tiva ku na mina lava tiva ku vo mani mani va ta ni endla yini yini wa swi se swi ni endla ku ni tshika gfcc ve ri gods fire christian center a mi tshika gfcc mi ya leyi se a mo tlhembuya se a no vuya oh. loko se ni swi compherini loko okay leswi a swi bad because u hanya u kha u swi tiva ku ni ya ku feni mara ne a swi a swi ni chavelelangi ma swi twisisa se ve ni cinca ni ni vuya hala ka ka kereke ya ku tlhokotela ne hi la ni nga gcina ko ku tiva hi ta mina ku ya amahlweni swa future se a ni hlamula liya ya ku a ni se tshama ni ya tin'angeni Mara a ni lavi ku ni ku a se tshama ni ya ni ya evuprofeteni. Ni yini loko ni ta loveriwa hi hi sesi luya hi laha ni nga fika ni tshika koho ku ya evaprofeteni. So ivi loko se ni kha ni ta haleni loko se ni sungula a swi nga talangi hi nkarhi luwa ni nga sungula hi wona ku endla swa mu-music ne. Ni sungule ku record-a Album ya Okay a ni na yoho album nkarhi luwa a yo ka yi nga pfuni nchumu hi ku a no ti bela ni ti tshamela na yona e se ni vuya ni kuma DJ Khwaya va va va ni humesela album ya mina 2007 ni endla ta Mafenya Brothers swi gonya swi gonya swi gonya a ni a ni kayakaya a ku famba ntsena swa Mafenya Brothers se loko ku fika leswiya swa switori. naswona swi fika swi thopa swi va kahle swi nga vangi milomo ma vona se ni pfuka ni swi tsundzuka ku phela mi a a ni comedian mina hi cause i ku twisisa nyana a ni lavi ku swi vitana vutlhari ne ku twisisa nyana vutomi loku ni nga na kona Ku ni endla ku ni nga kota ku ku bela joke wena. Hi swo sungula vu comedian. Hayi ku na lebya bya ku lowu xinge xo xo bala.
Mi mi mi tsaka. Vu Williams ku na xi xikolo xin'wana xo xa le xa le Botswana ne. Hi to ti comedian letiya. But van'wanyana okay hi ku ya hi mina a hi nga ngheni ngopfu ndzeni ka yona. Hi ku ya hi mina comedian i munhu la endlaku xi xin'wana na xin'wana xi hlekisa regardless ku u xi endli hi ndlela ya njhani swi fana na hina van'wani ve ri ti comedian mina na mina ni tiva ni nga ri comedian ku na vanhu lava va vonaku va ri ti comedian na na sweswi ni nga mi byela ku a Dimani a hi comedian mara hi mhaka ku wa swi kota ku endla xilo lexi nga tshama xi hlekisa vambirhi kumbe vanharhu a a a mo ni ku mi comedian i comedian xi xexo ya ya se ni ti tsundzuka ku phela mehe a ni okay hi leswi ni nga ti byela swa ku phela mehe a ni comedian ni artist like ni ni nqambi hayi ku ni artist ni nqambi masizisi se ni tlhela ni sungula ku vuya ka tinsimu ne hi loko se hi 2015 ri ni ta ni ta humesa album liya ya ku munhu wa munhu yi nga na vo i tinsimu ta le gigini e se ni gaina ti-fans side ra music swinene ku tlula khale swi ri ku huma ndleleni huma ndleleni ro hetsela hmm. loko mi mi ni tsundzuxa tinsimu hi ku ri yimbelela mi ni tsundzuxa mi yisa lwahala kaya wo loko a nyikiwa stage a phi a binyana risimunyana xo ta vanhu u ba album hinkwayo se hleketa kambe swa ndlela n'we mi nyika example risimu ri ze ri hela ni ri ba ri tlhela ri tlina ni ri perform okay yeah so Se hi laha se ni nga sungula ku vitaniwa ku ni Devil.
Okay ya na tsundzuka album leyi nga ba blind a swi fit a ku ma nga vula sweswo. Ya. Ya. Uh okay a na ha languta ni vona va kha va hi stop-a se a na ha yi cheka ku ni yi yisa mahlweni kumbe yi ta ya ka episode leyi landzelaka na. A ku na problem ni khensile producer wa mina lani vayingiseri. A ri na to tala leti hi nga mi khomela tona. A ni la ta yi tshika liya ya la loko vanhu va hleketa ku i devhele hi mhaka album liya yi nga ba too much. Ni kombela hi tlhe hi yisa mahlweni ka episode number six a hi ri ka number five kwala hi khe swi va mi hi langusini a ri ka G_Y_S_O Makamu channel channel ya n'wina number one misava hinkwayo jikelele.